Silav ser pêxemberê Xwedê bin. Silav li ser hewe jî bin. Erê eve bi xotên Zûleyxa ye? Belê hêjayê min. Min got ez dê bûbem belkî pîçekê bixotin. Carê rawosta.

Xatîn! Çawa destpêkê te hacî nebû demê Uzarsîf hatiye jûrê xwarin înay? Min pêk carî hes tib hatina wî nekir. Belê pa xatîn, berî nûke xwe ji dîr ve ew hat ba te hes tib bêhna wî diker. Ev rûkey Uzarsîf bû mayekî dirêj rexte ve bû. Belê pa xatîn te hes tib çi nekir. Berî vî demî Yûsif xwiştivî û peristgarê min bû.

Ev e çi borî dayî? Ez çi tê negehiştim? Çi tiştê hûsanî ne. Eger we kar pê nebît neçine dev. Pêrvîya ew ap tinê bît. Bêje xizmetkara li wê rê nemînin. Çunkî demê ew li wê rê bi xweşiyê bi xilweta xwe nabet. Min bi xwe wê zêr kir ku hîn gelek û dinaxeftîne. Belê wisa diyar e hewa veşartiya gelê ku diaxivtî û me gul axiftina hewa nedibû. Tu jî di axiftina veşartî digehî û te baş guh lê heye û xwe kêm nedane. Min ev zanînê ez pêxemberê Xwedê wergirtî.

Başa mı pes ev gen mehene mı ya? Ev heptini dira di sor re kat ketin. Tu dizanî eger me genim nema em dê neçar bîn pazet xwe serjêkin. Ba eger me ew jî serjêkirin em dê çi xweyn ha? Bapîrê min ê mezin İbrahim. Mamê min İsmail bir ji ber hindê tapya de qurban. Xudayê mezin fermanda bû taypya de qurban. Belê dema Xudayê mezin dîtî. Ew yê rij de ser ser jê kirina kurê xwe Îsmaîlî ku ew neyê di dile. Ji ber vê çendê xwedayê mezin rabo beranek bû firêkirin cihê Îsmaîlî. Got rêka xwedê de ta bikete qurbanî. Eve ji wî serdemî were dijne mamê min Îsmaîlî qurbanê xwedayê mezin. Demê xwedayê mezin dîtî Îbrahîmê rij de serfermana wî. Kurê wî Îsmaîl bû bi selametî zivinan deve. Zarokê di min. Wisa diyare ku pîra we hatu karekî ferê me heyî. Ev cahî şên nikera bin û biçin. Di herin zarokê di minê ciwan, di herin. Hên çawan in gelê zarokan. Diya çanê kiça min naxweş divê.

Hîn xwe digirin ta ku vir zarokê to êkîdî vêkî bikuje. Dê şînî peşêman bin û tapol serê xwe din. No ke genim çi ciha nîne bab. Tenê li Misirê hey û li wê rê jî nadene me. Anku eger Binyamed gel me nêdin serverê Misirê gel mî nadete me. Baş e ma ew ne çiya şîna Binyaminî. Kurekê min yê dî an neviyekê min. Li cihê Binyaminî bi helbijêrîn. Çima tirsî li ser Binyamê nabin babê min? Ne piştrast dike. Bîra we tê çima tirsî ser Yûsivî jî nebûn? Em Sûzê deyne te bab. Ku dê Binyamînî parêzîn û dê baş çavê xwe deynê. Her wek we cara dî Yûsiv parastî. Benipa, eger Binyamê di gel me nehêtin bab, ez bawer nakim ku ew çi gel mî bide te me. Belkû çûna me bo Misrê dê tiştekê matirsî bît. Baş e, eke hişkatî û birsine ba tawe çi bahana dî hebit Binyamînî gel xwe ben? Ne, min bi çi renga biharî bi hewa nayetin. Ez wî digel hewa nafirêkim. Tunê eger. Her mercekê tu daniye ber singê me em tu razî ne. Vija mercê xwe bêje. Tunê dê razî me hegehîn peymaneka xwe dayî bidene min. Û hîn sîn di bi Xwedayê mezin bixwin ku hîn birayê xwe Binyaminî parêzin û bi silametî bi wan bizivirînin. Em sîn dê dixwin bab. Em sîn dê dixwin. Sozê deyn bab. Lê piştrast be bab. Sozê deyne te. Sozê deyne te bab. Babê xwe ji te vî. Bîra we tê di çi bi serê parêzgeha eştar û kahinê tu hat bo demê to re ti yan bi ser de hatî? Ne, ne wisa ye. Werin hîn hemî birîn nexar û beramberî Xwedayê mezin û xwe biçemînin û destê xwe serefirasken.

û Xwedê me tu jî îzadaneka dijwar bike. Xwedê me tu jî îzadaneka dijwar bike. Eger em ji zînda xwe lê vebûn. Eger em ji zînda xwe lê vebûn. Ez hemî dema kurê xwe têl me pîviya Xwedayê mezin ve, ne pîviya hewe ve û daxwazê şwîtken bûn bîn te ve. Berîn ke min Yûsif hêla bo pîviya lawî ve. Hîn hemî zan çil Yûsifî hatiye belê bo ez nizanim. Pîvî darim vê wexe rê dayê dîr bîtiş hemî nexweşiya. Eger ne hîn careka dî babê xwe sax nabî neve. Tu yê diristî xweş diviyê min. Nabît kes bariya xwe bi wan kesa bînîtin.

Ew porê heweş misreyîne. Hewa boş hilgirtiye. Me boş yê telgirtîn dadê natirse. Baş bi helgirin. Da serverê Misrê Hizir negetin Min gote te ew baş parastîne. Ma de boçî xwe tirsînî. Xwe netirsîne. Di wexera dî de me çi cilûbergên ciwan nebûn.

Sılavet Xudê serte jî be. Sılav ser pêxemberê Xudê be. Xudê diger hewe bît. Sılavet Xudê li ser te be. Li bin dilovaniya Xudê bin. Xudê diger hewe bît. Sılav ser pêxemberê Xudê be. Xudê hewa parêzîtin. Ma tu destî riyê nade me bab. Bin parastin û çavdêriya Xwedê da min. Ez nizanim ez bû çi hewa tirsim. Hişta tu ji ber Binyamînî tirsî bab? Ne. Evê carê ez ji wehemiya tirsim. Ez hosa zirtiyem serwerê Misrê. Yê bû pîlanekê danî. Ê bab tu hizirkeyot meşkê Xwedê pîlanekê bû birayet me danîtin?

Ma ne tu dizanî hemî kurê te tniyas in. Ew bi taybetî zêr e vanê dergeha. Belê pa hewa digot tîbev tenê dergehek nîne. Vê cahî şên gele dergeha rav çine tîbe. Belê pa eger ewî ne başiyek bo me viya ba. Da nav û salo xedit mel ser hemî dergeha belav ket. Guhê xwe bidene min xwe bijala ken û herişwe dergehekî ra herne jûr. Çimkî sêrevanên dergeha yê li Hîviyê ku her yazdeh birayên Kenanî bêne jûr, ev ca hişyarî xwe bin. Belê ez dixwe wisa dibînim. Eger ew me hemiya pêk venebînin me naniyasin bab. Êdî vaje pêk venebin. Her du şo ev pêk ve dergehekî re herine jûr. Barê dixwe yê di germî wergirin û bêdengî bi derkevin. Û saf saneyên